Türkiyeden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden, Azerbaycandan, Gagavuzyadan, Kırımdan, Makedonyadan, Tataristandan, Karaçaydan, Çuvaşistandan, Kazakistandan, Qırğızistandan, Özbekistandan, Baş Kürdistandan, Yakutistandan ve Doğu Türkistandan Türk çocuklarınında uzaq-yaqın demeden bayram sevinçlerine

Men Azamat.
Men Suleyman. Men Askar. Men Arslon. Men Başqurta. Men Büyük Cisan. Balalar bayramı qutlu olsun!
Uzaq coğrafyadaki bir Türk yurdundan bize kendi lehçenizle Türkçe seslendiğiniz ve tüm Türk yurtlarını Türkçemizde birleştirdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Şimdi de yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden Yağmur Abiç adlı kızımızın Yirmi üç Nisannıñ önemi ile ilgili görüşlerini diñleycez. Öncelikle, yirmi üç Nisan tarihi benim içün çoq önemli bir tarih. Yirmi üç Nisan bin dokuz yüz yirmi dokuz tarihinde Atatürk'ün Türk çocuklarına bayram armağan etmesi, bizlere duyduğu büyük sevginiñ ve sayılmaz güveniñ bir ifadesi. Bu bayram ile doqsan eki yıl sonra Atatürk'ü anmaq, gerçekten tarifi olmayan çoq büyük bir mutluluk. Türk diliniñ, Türk devlet ve toplulıqlarınıñ birliğiniñ temeli olduğunu sıqlıqla ifade ediyoruz. Peki sence Atatürk ve arqadaşları Türk Dil Kurumunu neden kurma gereği issetmişlerdir? Osmanlı Türk Devletinde Türkçe dışında pek çok dil kullanılmaktaydı. Atatürk Türk milletiniñ birliği doğrultusında on iki Temmuz bin dokuz yüz otuz ekide Türk Dil Kurumunu kurdu. Bu sayede Türk. Tilniñ öz güzelliği ve zenginliği de ortaya çıkmış oldı. Çünki Türkçe demek, Türk demektir. Evet Yağmur, senin de söylediğin gibi Türk Dil Kurumu sayesinde Türk diliniñ öz güzelliği ve zenginliği ortaya çıkmış oldu. Peki, siz Türk çocukları için önemli olan bu günde bize bir şiir okur musun?

Yirmi üç Nisannıñ Çocuk bayramı olmasınıñ yanı sıra Gazi Meclisimizin açıldığı tarih de olması seniñ içün ne anlama geliyor?
Bugün yirmi üç Nisan Çocuk bayramını qutlayabiliyorsaq, bunı yirmi üç Nisan biñ dokuz yüz yirmi de Gazi Meclisimizin açılmasına borçluyuz.

İstiklâl marşı. Qorqma, sönmez bu şafaqlarda yüzen al sancaq, Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocaq, O benim milletimin yıldızıdır parlayacaq, O benimdir, o benim milletimindir ancaq. Çatma, qurban olayım çehremine, ey nazlı hilâl! Qahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl! Sana olmaz dökülen qanlarımız sonra helâl! Haqqıdır, haqqı tapan milletimin istiklâl! Ben ezelden biridir.

Ulusun! Qorqma! Nasıl böyle bir imanı bar? Medeniyet dediğin tek dişi qalmış canavar! Arqadaş, yurduma alçaqları uğratma sakın! Siperet gövdeni, dursun bu hayasızca akın! Doğacaqtır sana vaad ettiği günler aqqın! Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yaqın! Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı, Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı, Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda,

O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım, Her cerihanda ilahiy boşanıp qanlı yaşım, Fışqırır ruh-i mücerred kibi yerden naşım, O zaman yükselerek arşa deyer belki başım. Dalgalan sen de şafaqlar kibi ey şanlı hilâl! Olsun artıq dökülen qanlarımın epsi elâl, Ebediyen sana yoq ırkıma yoq hizmi hilâl. Haqqıdır, hür yaşamış bayramın üriyet, Haqqıdır, haqqı tapan milletimin istiklâl.
İstiklâl marşımızı okurken her bir cümlende bizleri daha da duygulandırdın ve milletimizin dirliği, Türk devletinin devamlılığı için

Bu bayramlar biz türk çocuqlarına atırlattığı içün Türk milletiniñ önderi yüce Atatürkümize soñsuz teşekkür ediyorum.
Yirmi üç Nisan insana Türk milletine olan aidiyetini atırlatması takdire şayan bir şuur içeriyor. Aynı şuurla, Atatürk ve arqadaşlarınıñ Türk Tarih Kurumunı neden kurma ihtiyacı issettiklerini bizlere anlatır mısın? Türk çocuqlarınıñ keçmişini tanıması, Türk tarih şuurını qavraması, nereden kelip nereye gittiğini fark etmesi içün toplumu açıqlayıcı doğru bilgiler vermenniñ yanında, keçmiş bilgileri añarken yeni tarihiy bilgileri de qayıt altına almaq ve nesiller arasında bir köprü vazifesi yaparaq Türk toplumınıñ kendi tarihi ile ilgili kerekli bilgileri ala bilmesi içün qurulmıştır. Türk Tarih Qurumı sayesinde tarihi öyrendikçe, tarihteki hatalarımızdan ders alaraq, egemenlik haqlarımızı qoruya bilir, geleceğe daha umutla baqa biliriz. Türk Tarih Kurumu, Türk toplumunıñ kendi tarihi ile ilgili gerekli bilgileri alması içün ne qadar büyük önem arz ediyorsa, Türk dili de Türk devlet ve topluluqlarını birbirine bağlamak içün o qadar büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda bize Türk diliniñ önemini añlatan bir şiir okur musın? Güzel deñ Türkçe bize, Başqa deñ gece bize, İstanbul konuşması, Eñ saf, eñ ince bize. Uydurma söz yapmayız, Yapma yola sapmayız, Türkçeleşmiş Türkçedir, Eski köke tapmayız. Turanıñ bir ili var Ve yalnız bir dili var, Başqa dil var diyeniñ Başqa bir emeli var.

Tataristannıñ Kazan şehrine uzanıyor ve Salim'iñ bayram neşesini paylaşıyoruz.
Menim isimim Salim. Men Tatarstandan, Kazandan. Yirmi üç Nisan çocuq bayramıñız qutlu olsun.
Bu defa da Kazakistandaki çocuğumuz Ramazan Abılbekin duygularını dinleycez. Baqalım bu bayramda bize neler söyleycek.

Dış türkler deyince, menim aqılıma ilk gelen doğup-büyüdügüm Qırım dışta da türkler bar olduğu ve benim en büyük hayalım dünyadaki tüm türklerniñ birbirlikleri tanışmaları ve bir olmaları.

İsmail Gasprılnıñ söylediği ve seniñ de ifade ettiğiñ kibi, büyük Türk ailesi olaraq, dilde, fikirde, işte birlik olmalı ve Türk milletimizi sonsuza dek yaşatmalıyız. Peki, bu önemli künde sen bize hangi şiiri okumak istersin?
Bugün sizler içün bizim milliy marşımızı söylemek istiyorum. Ant etkenmen, ant etkenmen. Ant etkenmen, milletimniñ derisini sarmağa, Nasın olsun bu zavallı qardaşlarım çürüsün, Olar içün ökünmesem, hayğırmasam, yanmasam, Yüregimde aqan qanlar derya-deñiz qan bolsun. Ant etkenmen, şu qaranlıq yurtqa şable sepmege, nasıl olsun eki qardaş bir-birini körmesin, olar içün ökünmesem, hayğırmasam, yanmasam, közlerimde aqan yaşlar derya-deñiz ham bolsun. Ant etkenmen, söz bergenmen millet içün ölmege, bilip, körüp milletimniñ közyaşımnı silmege. Bilmey, körmey biñ yaşasam, Huruytalı han bolsam, kene bir kün mezarcılar kelir meni kömmege.
Bizler içün okuduğın Qırım'ın milliy marşı ant etken menle vatansever duyğularını diñledik ve bizler de, Türk yurdu olaraq, duyğularını derinden hissettik. Şimdi de, yirmi üç Nisan Çocuq Bayramıyla özgürlüklerini ruhlarında isdeden Özbekistandaki çocuqlarımızın bayram sevincini paylaşacaz. Biz özbek, türküyüz. Özbegiñ qızlarıyız. Yigirmi üç Nisan Çocuq Bayramı qutlu olsun!

Atatürkün bağımsızlıq yolu olaraq açtığı yirmi üç Nisan Çocuq Bayramını uzaq mesafedeki siz dünya çocuqlarınıñ qutlamasınıñ da mutluluğunu bir Türk yurdu olaraq göñülden hissediyoruz. Şimdi de Gagauzyadaki çocuğumuz Arif Kılçığıñ yirmi üç Nisan Çocuq Bayramındaki duyğularını diñleycez ve gagauzyalı çocuqlarımızıñ bayram sevincini paylaşacaz.
Atatürk dedeme bu gözel yortu içün sağ ol derim. Epsi uşaqları çocuq bayramınnen qutlayırım. Epsine Gagauziyadan selâm yollayırım. Yirmi üç Nisan qutlu olsun! Sevgili Arif, henüz altı yaşındayken Atatürk'ün önemini anlamam ve yirmi üç Nisan Çocuq Bayramı'nın değrini bilmem, inanıyorum ki, tüm Türk ve dünya çocuklarına örnek oldu. Atatürkün saña armağan ettiği bu qutlu günde sen bize bir şiir oqumaq ister misin? Ben añlatacam Güllü qaranfilin şiirini. Ben bir türküm, ben bir gagauzum, Güneş şafqından erandım, Altay dayından qalqındım,

Atatürk'e olan sevgisini, yirmi üç Nisan Çocuq Bayramınıñ neden tüm dünyada qutlandığını bizlere añlatacaq ve azerbaycanlı şair Ahmet Cevat'ıñ bir şiirini bizler içün oquycaq. Atatürk'ü çoq seviyorum, çünki dünyada hiç bir devlet başqanı çocuqlara bayram armağan etmemiştir. Çocuq Bayramı neşemizi, sevincimizi Atatürk'imize borçluyız. Yigirmi üç Nisan türk milletiniñ milliy egemenliğiniñ ve bağımsızlığını ifade ediyor. Bu yolda diğer ülkelere de örnek alıyor. Yigirmi üç Nisan türk milleti, türk dünyası ile yanaşı diğer ülkeler içün de çoq önemli bir gündür. Şimdi sizlere Azerbaycanıñ ünlü şairi Ahmet Cavad'ın şiirini okuycam.

İzin ver közümde coşan yaşıma, Diñletsin derdini ağa bayrağım. Köksümde tufanlar geldim ireli, Öpüm kölgen düşen mübarek yeri. Allahın yıldızı o gözel peri, Sığınmış qoynunda aya bayrağım.

Çocuqlarıñ qutladığı bir bayram yoq. Her yirmi üç Nisanda bu bayramı sevinçle qutluyorum. Siz Türk çocuqları sayesinde gelecek nesillerin özgürlük ifadesi olan yirmi üç Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuq Bayramını bugün tüm dünya çocuqlarınıñ da qutlamasını nasıl değerlendiriyorsun? İlk olaraq, biz türk çocuqlarınıñ qutlaması ile başlayan yirmi üç Nisan Çocuq Bayramınıñ dünyada qutlanması tüm dünya çocuqlarını bir-birlerine yaqınlaştırmıştır ve dünya barışına qatqı sağlamıştır. Bence Atatürk,

Men Adele, Qaraçay tükü, yirmik Nisan, çucuq bayramıñız qutlu olsun!
Şimdi yeniden, Qırımdaki yedi yaşındaki çocuğumuz Hatice Karaçul'un yirmi üç Nisan çocuk bayramında hissettiği duyguları diñleycez.

inilttiler, şırılttılar, tovur er bir bucağı, şeleflengen dedelerni ellegi nem bu ve tan, bundan ötrü işçiler de yurt işi içün feda can. Bizler de siz çocuklar sayesinde milliy günümüz olan Çocuk Bayramı'nı milletçe bir program boyunca neşeyle kutladık. Dünyada eşi benzeri olmayan ve